Mae'n wsos arloesi digidol yma ym Mae Caerdydd, a phobl o bob man 'di dod yma i weld sut mae gwneud y defnydd gorau o gyfryngau newydd. Ond, Heno mae hacio'n gofyn pam bod 'na rai ardaloedd yn Nghymru yn dal i fethu derbyn band llydan. Yn y diwedd, o'n i bron â llefen a'n teimlo fel twli'r laptop mas drwy ffenest. Yn hacio'n holi, bydd Catrin yn mynnu atebion gan gyfarwyddwraig BT yng Nghymru, Ann Beynon. O'n i 'di siarad â pobl yn Sir Gâr, yng Nghonwy, yng Ngheredigion, Sir Benfro... Ie, ond 'dan ni ddim 'di cyrraedd nhw 'to.

Faint o Gymraeg ydych chi'n ei ddefnyddio ar-lein?
Yn Gymraeg, bron a bod yn llwyr. Yy, na i twîto, t'mod, i ni roi waith yn Saesneg falle, ond yn Gymraeg, bron a bod bob tro.
Saesneg, trio. Yym, wel, sai'n gweld llawer o Gymraeg ar Twitter i fod yn onest.
Cymraeg a Saesneg.
Mae Doctor Cynog Prys yn ddarlithydd mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor ac wedi gwneud sawl astudiaeth ar y defnydd o'r Gymraeg ar wefannau cymdeithasol. Un o'r pethau wnaethon ni weld yn yr ymchwil oedd bod pobl sy'n siarad Cymraeg neu pobl dwyieithog yn fwy tebygol o ddefnyddio Saesneg ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol na Cymraeg. Mae hynna'n mynd i roi delwedd na Saesneg ydy iaith Trydar, Saesneg ydy iaith y we.
Mae chwaraeon yn bwnc poblogaidd ar-lein. Wsos dwytha nath y gêm rhwng Chile a Brasil dorri record Twitter, gyda bron i 389,000 yn trydar mewn munud ar ol y gic ola o'r smotyn.
Chi'n gweld pobl fel Nigel Owens, y refferî rygbi, mae o'n defnyddio dipyn o Gymraeg wrth drydar, mae efo lot o ddilynwyr. Mae hynny yn mynd i felly fod yn fodd i i amlygu, hei, mae'n iawn i ni drydar yn Gymraeg. Yn ei astudiaeth ddiweddara, nath o edrych a oedd patrwm yn datblygu efo pa iaith oedd pobl yn defnyddio i drydar. Un peth dyn ni di ffeindio yn yn ymchwil ni ydy bod pobl yn tueddu i ymateb i negeseuon yn y iaith oedd y neges wreiddiol di cael ei ysgrifennu.
Es i ati felly i edrych faint mae cyrff rheoli chwaraeon Cymru yn trydar yn Gymraeg. Nes i ddewis y rhai oedd yn derbyn y symiau uchaf o arian gan chwaraeon Cymru, a monitro eu can trydar mwyaf diweddar. Allan o'r ugain corff wnaethon ni edrych arnyn nhw, doedd gan un ohonyn nhw ddim cyfri. Allan o'r 19 arall, dim ond tri oedd wedi trydar yn ddwyieithog, sef Hoci Cymru, Beicio Cymru a Hwylio Cymru. a dim ond deg y cant o negeseuon trydar a tri yna oedd yn Gymraeg.
Hwnna'n sioc aruthrol i weld bod y ffigwr mor isel, mae angen gofyn cwestiynau go iawn amdan hynna. Ffaith bod nhw ddim yn trydar yn Gymraeg a ddim efo gwefannau llawn yn Gymraeg yn rhoid yr argraff na Saesneg ydy iaith chwaraeon yng Nghymru, Yym, a mae 'na gymaint o bobl ifanc yng Nghymru yn cymryd rhan mewn clybiau chwaraeon. Wel, 'dyn ni'n rhoid y delwedd anghywir yn nhw'n fan hyn.
Gan fo' Chwaraeon Cymru yn rhoi arian cyhoeddus i'r cyrff yma, es i i gyfarfod efo un o'i uwch swyddogion nhw, Catherine Tomos. Ro'n i am wybod sut oedd hi'n ymateb i ganlyniadau ein hymchwil ni. Mae rhaid i ni wneud mwy. Dydy hynny ddim yn ddigon dda. Mae mwy yn edrych ar Twitter a Facebook, felly yn bendant, bydd rhaid i ni gweithio gyda nhw i wneud fwy yn y dyfodol. Yn ogystal ag edrych ar Twitter, nathon ni edrych ar wefannau'r cyrff. Roedd rhannau o wefan Hoci Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn Gymraeg. Ond allan o'r ugian corff, dim ond nofio Cymru oedd â gwefan gwbl ddwyieithog. Mae'r cyrff chwaraeon yn gweithio gyda'r Comisiynydd a byddwn ni yn gweld mwy o'r cyrff gyda'i wefan yn ddwyieithog yn yn y dyfodol. Ond pryd 'da ni'n mynd i fod yn gweld hynny? Yn glou iawn i ddweud y gwir, mae rhaid i ni. Mae'r Cyngor yn dweud ei bod yn ceisio annog y cyrff i ddefnyddio'r Gymraeg. Ond dydy darparu gwasanaeth dwyieithog ddim yn ofynnol. Sa i'n credu bod rhaid iddo fe fod yn y criteria. Mae'r cyrch chwaraeon eisiau gwneud mwy. Nhw'n deall bod rhaid iddyn nhw wneud mwy a maen nhw'n cymryd y camau i wneud hynny. Maen nhw yn creu cyfleoedd i hyfforddi trwy'r Cymraeg ac you know, mae lot fwy o glybiau Gymraeg a mae 'na cyfleoedd ar gael. Mewn datganiad, dywedodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar ran yr holl gyrff ei bod yn gweithio efo Comisiynydd y Gymraeg i wella eu darpariaeth. Nathon nhw ddeud bod rhai cyrff yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac mae elfen fechan o rôl unigolyn yw cynnwys y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae ymateb pob corff yn unigol ar ein gwefan. Os dydy'r Gymraeg ddim yn cael ei gynnwys yn y chwyldro technolegol, y chwyldro dan ni gyd yn byw drwyddo fo ŵan, mae o'n mynd i cael ei adael ar ôl, mae o'n mynd i cael ei weld yn hen ffasiwn a dydy pobl ddim yn mynd i weld o'n berthnasol ar gyfer y byd modern, felly mae o'n hynod, hynod o bwysig.